ברוכים הבאים טייערע חשוב'ע אידן צו צווישן אונז נומבער זיבן און צוואַנציק, צווישן אונז איז א פראגראם מיט דעם מומחה אין תורת הנפש ר' יוסף זאב בראווער, וואס חוץ דעם וואס ער איז א מומחה איז ער אויך דא מיט הארץ, ער מיינט עס ערנסט, ער וויל העלפן, ער טרייט זיין בעסט צו העלפן, ער פרובירט צו פארשטיין און מיטצופילן, דאס הייסט אז לקויי דעם די עצות וואס ער געבט קומען עכט פון א גוטע פלאץ, אקעי, א גוטן ר' יוסף זאב.

יא. און חוץ פון דעם איז די ציל דיך נישט אזוי ווייט צו ענטפערן שאלות לייק קורצע שאלות לאנגע תירוצים. אונז ווילן הערן די שאלות, פארשטיין די שאלות. ריכטיג.
נישט נאר איך און דו, די צוהערער אויך. יא. ס'איז דאך א חלק פון די שמועס.
ריכטיג. סאו, מיט דעם העמען אונז די צוהערער. ווי לענגער דו לייגסט פאר די שאלות, אלץ לענגערע וואויס האבן זיי. אקעי.
אקעי, סאו זיין שאלה הייבט זיך אן אזוי, ער איז אינטו סייקאלעדזשי, עס הייסט אז ער הערט אז עס איז אסאך פראגראמען וועגן מענטל העלט אויף קאמעוואסער און אויף אנדערע פלעצער, עס אינטערעסירט אים דער נושא, זיין פרוי איז נישט אינטערעסירט אין די סאבדזשעקט. יעצט ווי ס'זעט אים אויס דעם שואל זאגט ער קען זיין פרוי יא נוצן אביסל עדווייס. אווערנעס צו עדווייס צו ביידע, סאו זאגט ער אזוי, ער אליין דער שואל האט געהאט א שווערע שווערע קינדערישע יארן, נישט באקומען קיין עמאשענעל סופארט, קיין עמאשענעל שטיצע, נישט באקומען קיין ליבשאפט קיין ווארעמקייט פון די עלטערן, און מצד השני איז געווען אסאך געשרייען אסאך קולות, אבער זיין פרוי האט געהאט א נאך שווערערע קינדערישע יארן, אז ס'איז נישט געווען נאר פעסיוו, פאסיוו, אז מען טוט נישט באקומען קיין ווארעמקייט און קיין ליבשאפט און קיין סופארט ווי ער, אין זיין קעיס, נאר זי געוועבן ממש אביוז. סאיז ש און ער זאגט א דוגמא אז איר טאטע, סהייסט דעם שואל'ס שווער, קען איגנארן, מען שפילט מען רופט עס שפילן ברוגז, מיט אלע ארומיגע, מיט זיין פרוי, מיט זיינע קינדער און מיט זיינע איידעמער, פאר וואכן לאנג נישט רעדן מיט זיי, תמיד טוהן זיי עפעס וואס אנדערש אים געפעלט, כ'מיין דאס איז דאס דעם שואל'ס לשון. איז זיין פרוי אלס תוצאה טוט געוויסע זאכן ביי אים אין שטוב מיט זיינע קינדער וואס זענען נישט אנהעלטי איז זיין לשון, נישט געזונט, נישט גוט, און דער שואל איז ממשיך אז ער קען נישט אסאך מאל זאגן פאר זיין פרוי אז דאס איז נישט גוט ווייל די ביהעיוויער די וועג פון זיך באציען צו די קינדער איז נישט בסדר ווייל ס'גייט ווערן כאאס אין שטוב, ס'טייטש זעט אויס ווי זיין פרוי נעמט נישט אויף גוט קיין קריטיק. און זיין שאלה האט צוויי שאלות דער שואל, נאך די די גאנצע הקדמה, וועגן זיין אינטערעס, זיין פרוי'ס אינטערעס, זיין בעקגראונד, איר בעקגראונד, די מציאות יעצט ביי אים אינדערהיים, האט ער צוויי שאלות, די ערשטע איז, וואס קען איך טון, דער שואל, אז זאל מיך נישט אזוי שטארק אנגיין, ווייל די מצב באדערט אים זיכער, סא אין זיינע אויגן זעט עס ווי דא געשענט שאדן, און די צווייטע שאלה איז, וויאזוי קען ער ערוועקן אן אינטערעס ביי זיין ווייב אז זי זאל יא זיין מער אינטערעסירט אויסצוהערן? פארוואס זאל זי וועלן אויסהערן מסתמא יוסף זאב כדי זאל באקומען אביסל אוועירנעס אין וויאזוי מ'דארף זיך יא אויפפירן אין א שטוב מיט קינדער, יא? קען זיין וועגן ער האלט אז דאס איז וואס זי דארף טון. יא.
איך האלט אז איר דארפט באקומען א גרעסערע אינטערעס און אויסהערן, אויסהערן די זאכן. עס האט ער צוויי שאלות אויפן זעט. סאו קען זיין אז דו האסט נאך פוינטס צו אדרעסירן דא. יא, עקזעקטלי.
סאו העלף מיך אביסל ארויס.
וועלכע פוינטס וואלסטו געוואלט מען זאל אדרעסירן פון די לאנגע אריכות? איך וואלט געזאגט די איינס וואס איז די מערסטע בידו פון א מענטש צו טון עפעס דערוועגן, און דאס איז אז עס זאל אים נישט אזוי שטארק באדערן. קודם כל האסטו יעצט אריינגעלייגט דעם קאלא טוירע קילא על ריק לעכערס. כדרכך ועל רגליך איז. וואס הייסט? האסט האסט אים געזאגט די תירוץ און האסט אים געזאגט בכלל אז די גאנצע סיבה פארוואס זאכן באדערן אים איז וועגן ער איז ביזי מיט זאכן וואס זענען נישט בידו. אקעי. און דו זאגסט אים אויכעט אז ער זאל זיין פארנומען מיט די זאכן וואס זענען בידו און יענץ גייט אים מאכן בעסער און יענץ גייט אים טון ווייל אלעס וואס איז בידו קען ער דאך טשעינדזשן. יא.
און נאך א נקודה וואס ליגט אין דעם איז אז די כלל איז דו קענסט נישט טוישן קיין אנדערע מענטשן און רוב עגעני רוב צער און עגמת נפש וואס מענטשן האבן ספעשעלי אין שלום בית און בכלל איבעראל איז וועגן זיי טרייען צו טשעינדזשן אנדערע מענטשן. מען קען נישט. מען קען נישט.
פעקט. איינציגסטע זעך וואס דו קענסט טון פאר א אנדערע מענטש. איז אים געבן אינפארמעישן. ס'איז א פשוט, ממש א פשוטע יסוד, אבער א יסוד וואס ווען מ'לערנט זיך עס אויס און מ'טשעינדזשט סיידס פון אויפהערן פרובירן צו קאנטראלן מענטשן, קאנטראלן מענטשן קען אויך מיינען מיט סטראשענען און מיט מעניפולעיטן און מיט וויאזוי לייגט ער אראפ וואס טוט זיין שווער זיין שווער. בלאזן יא, סטאונוואלן, ער ער בלאזט און אזוי רעדט ער זיך איין אז איינער, ער כאפט נישט אז ער דערווייטערט דעם עולם פון זיך אליין און און בכלל די גאנצע צייט לאז אפ אנדערע הער אויף צו קאנטראלן אנדערע, ווילסט איינעם טשעינדזשן? טשעינדזש דיך, ווילסט העלפן א אנדערעם אז יענער זאל זיך קענען טשעינדזשן? געב אים אינפארמעישן אדער א אנדערע וועג ווי איך זאג עס איז. יעדער איינער מאכט אייביג די בעסטע טשויסעס וואס ער קען מאכן לויט די אינפארמעישן וואס ער האט און לויט די עביליטיס וואס ער האט, אויב ער וואלט ווען געהאט א אפשען צו מאכן א בעסערע טשויס וואלט ער עס ווען געמאכט און דו ווילסט אים העלפן מאכן אנדערע טשויסעס, העלף יענעם האבן אנדערע אפשענס. יעצט, ס'מיינט נישט אז ווייל ס'ארבעט פאר דיך זיך צוצוהערן צו דעי ליין אדער אנדערע פראגרעמס פון מענטל העלט אדער אווערנעס און סייקאלאדזשי, ס'מיינט נישט אז ווייל ס'העלפט דיך גייט עס העלפן פאר דיין ווייב, ס'קען זיין אז פאר דיין ווייב גייט עס גאר טריגערן, ס'קען זיין אז טאקע ווייל זי קומט פון אזא שווערע פעסט, קען זיין קודם האט זי אליין דעוועלאפט סערטען סימפטאמס וואס יענץ העלפט איר דיעלן מיט מיט וואס זי וואס זי האט געהאט ביז אהער, און סאו צווינג נישט ארויף די זאכן וואס ארבעטן ביי דיר אויף איר. טריי נישט צו טשעינדזשן, נעם אראפ דיינע עקספעקטעישאנס פון איר. דו קענסט טון צוויי זאכן, ערשטנס אזוי ווי דו אזוי ווי דו האסט פריער געזאגט, פנחס האסט פריער געזאגט אז אלע זאכן וואס דו קענסט טשעינדזשן, וואס דו קענסט טון פאר דיך אליין קענסטו טון, און צווייטנס דו ביסט אויך בעל באס אויף וויאזוי דו ריעקסט ווען זי טוט זאכן ראנג, אויף די צוויי זאכן ביסטו בעל באס, יוחס, איך זאג. ערשטע זאך איז וואס זאכן וואס דו טוסט, יא, דו זאגסט דיין ווייב פירט זיך אויף צו דיינע קינדער אין א געוויסע וועג וואס איז דעמעדזשינג אדער אנהעלטי אדער וואטעווער, איז וויאזוי פירסטו דיך אויף? וואס דו טוסט יא, נישט וואס זי טוט.
יא, און אויף זאכן וואס זענען נוגע וואס זי טוט ביסטו אויך בעל בית אויף וויאזוי דו ריעקסט.

בוי אויף א גוטע געזונטע קשר, דו זיי די גוטע געזונטע קעירינג נארמאלע ווינקל וואס דיין ווייב האט נאך אלע יארן וואס זי איז אויפגעוואקסן מיט אביוז, זיי דו די גוטע מענטש, און אויב דו גייסט זיין די גוטע מענטש, איך פארשטיי ס'איז זייער שווער, און דו קענסט אנהייבן מיט דעם וואס דו אליין זאלסט גיין פאר טעראפי דיך אליין אויפצובויען, וואס איך זע זייער אסאך אינגעלייט טוען עס, אויב איז עס ממש אנבערעבל לייק דו קענסט נישט אויסהאלטן.

במילא גיי איך גיין פאר טערעפי צו זעהן וויאזוי אונז קענען טוהן וויאזוי איך קען ווערן בעסער דא, אויב דו ווילסט ביסטו עני טיים אוועילער צו קומען, אויב ס'איז דיך שווער און דו ווילסט נישט דו קענסט נישט דו העלסט נישט דערפון מוזטו נישט קומען, איך גיי עניוועי וועגן ס'איז מיך זייער שווער אנצוגיין ווייטער מיט די מצב דא אינדערהיים. וואו
ס'איז שארף און

אבער איך גיב דיר קאנצעפט, הגם כ'האב עס געזאגט מיט די שפראך פון קענסט זאגן פאר דיין ווייב אדער זאג פאר דיין ווייב, כ'האב נישט געמיינט דאס, כ'מיין די קאנצעפט, כ'מיין די אפשענס וואס דו האסט איז צו ארבעטן אויף דיך, און דו קענסט אויך אינווייטן עווענטשעלי דיין ווייב אז דו ווילסט אז דו ווילסט טון די זאך, און בדרך כלל שטעלן זיי זיך צו, זיי ווילן אויך זיין א חלק פון דעם, זיי ווילן נישט דו זאלסט סתם אזוי אליין גיין פאר טעראפי אן דעם וואס זי זאל מיטהאלטן וואס ס'גייט פאר.
האסט געזאגט א נאך א קי ווארט דא האלבוועגס ביי ולא אז טריי נישט צו קאנטראלן ס'איז נישט אין דיין קאנטראל יא?
איז
איך מיין עס איז זעהר פאר די שוועריג האסט שוין האסט שוין אסאך מאל געזאגט די קאנצעפט איך מיין אז די שוועריגקייט ביי א מענטש איז מבחין צו זיין צווישן זיין השתדלות צו טוהן וואס ער קען יא און זיך געבן א שטעל אפ אפילו א שארט סטעפ אויב פעלט אויס דארטן ווי ס'ענדיגט זיך השתדלות און ס'הייבט זיך אן קאנטראלן אז איך מוז אז איך מוז אויספירן אז די אוטקאם זאל זיין אזוי ווי איך האב אין מיינד אז ס'דארף זיין. און דאס איז נישט נאר דער איד, דאס איז איך אויך אין מיין לעבן מיט מיינע שוועריגקייטן, און מסתמא יעדער איינער. סאו דאס איז די שוועריגקייט, דאס ברענגט דיסעפוינטמענטס, און דאס ברענגט צו טראכטן וואס קען איך טון, ווייל דאס איז א הנחה קדימה, א פשוט'ע זאך, אז איך מוז דאס טון, איך מוז ברענגן מיין ווייב אויסהערן, איך מוז איר מאכן זיך טוישט מיר עס נהגות נאר איך קען נישט וויאזוי קען איך עס טון סאו דו זאגסט אז מען זאל נעמען א סטעפ צוריק אז שטאט צו וויסן טראכטן אז איך מוז עפעס טוישן איך מוז נישט טוישן איך מוז טון וואס איך קען און וואס איך קען טון איז וואס איך טו אליין און וויאזוי איך רעאגיר צו איר התנהגות איר טוישן איר ברענגען נאנטער צו זיך צו טוישן דאס איז שוין נישט מיין ס'איז נישט אין מיין שליטה ממילא איז עס נישט מיין אבליגעישן. יא כ'האב גוט אפגעלערנט. לאמיר ארויסנעמען די גאנצע ווארט מוז, פארוואס מוז די ווארט מוז זיין דא בכלל? נעם ארויס די ווארט מוז. מוז מוז נישט. יא, איך וויל, ווייסט איך מיין איך וויל וכו', ווייסט איך מיין אלעס וואס איך וואלט ווען געוואלט, לאמיך פרובירן.
יא. אקעי. און און אזוי ווי דו זאגסט, די תוצאות זענען נישט דירעקטלי רילעיטעד צו וואס דו טוסט, אבער ווען דו הייבסט אן טון די ריכטיגע זאכן, ס'איז כמעט נישט דא, חוץ אין גאר גאר שלעכטע פעלער, איז נישט דא קיין מענטש וואס גייט זעהן ווי די מאן אדער די ווייב הייבט אן ארבעטן אויף זיך און זיי גייען ווילן בלייבן צוריקגעשטעלט. ס'נעמט א קורצע צייט, א לאנגע צייט, יעדער איינער עט א סערטען פוינט וויל באמת אנהייבן צו ארבעטן אויף זיך. יא, און איך קען צוהערן, איך מיין כ'רעד שוין מיט דיר גענוג לאנג, און זיך טרוימעך צו געסן נאך א נקודה אויב איך מעג, זאג, אזא. זיין פרוי וואס איז אויפגעוואקסן אין די אומשטענדן וואו ער לייגט אראפ איז לכאו', איך מיין ס'איז דא א מקום צו טראכטן אז איז קיינמאל נישט געווארן אויפגעבויט. איז קיינמאל נישט געווארן אויפגעבויט מיינט אז מ'רעדט דא פון עמיצער וואס אין א געוויסע בחינה רעדט מען פון א קינד. עמאשענלי איז אפט מאל אזא מענטש א קינד. אדער א פינף יעריגע אדער א פופצן יעריגע ס'ווענדט זיך וואס די טראומע איז געווען. אמת. סא א קינד פירט זיך אויף לויט וואס ס'זעהט. אויף ענגליש הייסט עס מאנקי סי מאנקי דא. און די בעסטע וועג וויאזוי מחנך צו זיין א קינד איז ביי מאדלינג, סא וויאזוי איך פיר מיך אויף דאס מאכט די קינד נאך, און מען קען אפשר זאגן אז דאס וואס דו האסט געזאגט יוסף זאב יא אז וואס ער טוט דאס וואס ער אליין טוט וועט נאך האבן די גרעסטע השפעה אויב עפעס וועט משפיע זיין דא, און איך האב אויף דעם א שטיקל מעשה א מעשה ל פון א איד איך האב עס נישט געהערט לע נישט לאנג צוריק אז ער געווארן ער געווען חתונה געהאט שוין ער געווען פרייע האט חתונה געהאט צו א פרייע פרוי, ער האט געהאט קינדער די שטוב איז געפארן פון ער האט מחליט געווען גאנץ היסטאריע מאכן ער צו ווערן א בעל תשובה איז איז ער געהיים געקומען אבער די עולם איז נישט מיט געפארן מיט דעם ווייב מיט די סופארט פון שווערן שוויגער פון פרייע שווערן שוויגער די קינדער ער איז אהיים געקומען פרייטאג צונאכטס און ער האט געמאכט קידוש ער האט אנגעהויבן שלום עליכם און געמאכט קידוש און די קינדער זענען געזיצן ארום און גערעדט אויפן טעלעפאן און גערייכערט אזוי יעקעלע לוי ער האט געמאכט א אז דאס איז א יו-טערן און זיי זענען נישט מיטגעפארן. צען יאר, הערסט יוסף זאב? צען יאר, וואך איין וואך אויס איז ער אהיימגעקומען געדעקט טיש, געזאגט שלום עליכם, געמאכט קידוש. ווען איך האב געהערט די מעשה פון יענעם, איך האב געזען, איך האב געזען זיין משפחה, אלעס איז פרום, די ווייב, געהעריג אנגעטון, אזוי פרום מיין איך נוסח, אויפן לעוועל פון א חרדישע איד, אזוי פרום, און אלע קינדער, צען יאר, מען האט קיין ווארט נישט געזאגט. דאס הייסט אין א געוויסע בחינה איז זיין ווייב און קינדער זענען געווען אידישע קינדער, זענען געווען קינדעריש אידיש, נישט געהאט קיין שום, ער האט געמאדעלט, און זיכער אסאך מתפלל געווען, און נאך זיכער געהאט סייעתא דשמיא, און ס'האט זיך אויסגעצאלט ער האט מצליח געווען, ביסט מסכים מיט מיין נקודה יוסף זאב? הונדערט פראצענט, איך געדענק איינע פון די ערשטע בחורים מיט וועם איך האב געארבעט, איך וואלט געזאגט צוועלף אדער דרייצען יאר צוריק, נאך פאר איך האב געהאט עני טרעינינג, איך האב געווען א מענטאר, א. אלס פראפעשענעל ביסטו שוין במצוה. איך האב איך בין געבוירן כ'האב שוין אמאל געזאגט איך בין געבוירן מיט מיט וואס איך טוה בין איך געבוירן איך בין מיך נאר געגאנגען לערנען וואס נישט צו טוהן. אקעי. סאו איך געדענק אז דער בחור איז געווען ממש נישט געהעריג געהיטן קיין שבת און און איך האב קיינמאל נישט גערעדט מיט אים אפילו וועגן אידישקייט און וועגן שבת גארנישט סתם איך בין געווארן נאנט מיט אים איך בין געגאנגען אויף די מהלך פון מענטערינג פון ר' שמעון ראסל. פון זיין דארט געבן א גוטע רילעשענשיפ זיין זיין א גוטע קשר ווי זאגט ער די לעצטע רינג וואס האלט אן די נשמה צו כלל ישראל צו דעם קייט פון כלל ישראל און שפעטער עפעס איינמאל איז די מאמע פון די בחור אריבער געקומען צוזאמען מיט מיך צו ר' שמעון ראסל צו האבן דיסקאסט די קעיס האט זי פארציילט אז פון ווען ער האט אנגעפאנגען גיין מיט בראווער איז קומט ער פלעגט ער פלעגט נישט היטן שבת אבער פון יענע וואך קומט ער יעדע פרייטאג ארויס טשעקן אויפן לוח ווען די זמן איז, און ער קומט ארויס מאכן קידוש עסן די סעודה, און יא ס'איז געווען ס'איז געווען פאר מיך מורא'דיג טאטשי פארוואס? ווייל האסט געקענט זעהן אז ס'ארבעט, כ'האב נישט גערעדט קיין אות אחת וועגן ש וועגן אידישקייט בכלל און וועגן שבת, נאר זיין דארט און און אמת'דיג זיין דארט פאר אים אלס א גוטע מענטאר, כ'בין נאך אפילו נישט געווען קיין קאוטש, כ'בין נאך נישט געווען קיין טערעפיסט, כ'האב נישט כ'האב נישט. געהאט קיין איינע פון די קלעסעס, איך האב געוואלט פלעין געטוהן די ריכטיגע מקרב זיין און זיין דארט נאנט צו אים. שיינע מעשה, באמת א שיינע מעשה. איך האב נאך אסאך אזעלכע דוגמאות און איך שטעל מיך פאר אז דו האסט אויך נאך אסאך פון די דוגמאות, אין אנדערע ווערטער, אונז שאצן אונטער די כח וואס אונזער פלעינע ביאינג האט. און זיי פלענען מאדערן, זיי פלענען זיין, זיי די טאטע, זיי די גוטע מענטש, דו געב די סעיפטי, סעקיוריטי, סין און סאס פאר דיינע קינדער און פאר דיין ווייב און בכלל דיין שטוב זאל זיין א גוטע געשמאקע ווארעמע פלאץ, ווי מען רופט עס, ס'האט א כח המושך, קיינער קען נישט רעזיסטן גודנעס, קיינער קען נישט רעזיסטן א גוטע לעכטיגע מענטש, נעם קעיר פון דיך, טו אסאך סעלף קעיר. מאך שור אז דו ביסט אין א גוטע מסודר'דיגע פלאץ, און אפשר מיט די הילף פון א פראפעשענעל קענסטו אפשר אויך פרובירן די אינטערווענשאן וואס האבן פריער אויסגעשמועסט, וואס יענץ קען דיך אפשר העלפן. אבער סתם גיין און פרובירן צווינגען א ספאוז זאל אויכעט ליינען בוקס אדער הערן פראגרעמס אדער זאכן, דאס איז, דעטס נאט גאנא ווארק, ווייל ווען איך קען אסאך מענטשן וואס זענען געזונטע מענטשן,

אז דו האסט דאך געזאגט, דו האסט אויף זעהב האטס געזאגט אז א מענטש בדרך כלל וואקסט נאר ווען ער מוז, ווען ער מוז, ער פילט עפעס, עפעס שטופט אים, עפעס, ער איז סטאק ערגעץ צו לעבן, ער מוז זיך, דעמאלטס וואקסט ער, ער נעמט זיך אין די הענט אריין און ארבעט אריין. דו האסט אויף זעהב האסט אויך געזאגט, ביי א אנדערע געלעגנהייט, אפאר אנדערע געלעגנהייטן, אז א מענטש דארף זיך אליין מקבל זיין, דארף זיין באקוועם מיט זיך, דארף זיין אקעי, דארף זיין אקעי מיט זיך, איך בין גוט, איך בין א חלק אלוקי ממעל, לאמיך נישט איבערזאגן אלע דיינע שמועסן יעצט, סאו זיין שאלה איז. פארוואס נישט? זאג עס יא איבער, איך האלט אן עמוק אין מענטשן זיי ווילן הערן מער פון די שמועסן, סאו זאג עס איבער, סאו וואס דארף א מענטש טון? א מענטש דארף זיך מקבל זיין, א מענטש דארף זיך ליב האבן, ער דארף זיין אקעי און באקוועם מיט זיך אליין, ער איז א חלק אלוקי ממעל, דער אייבערשטער האט אים באשאפן פונקט אזוי ווי ער איז, ער זאל מאכן פון זיך די בעסט ווערזשען אבער דער אייבערשטער איז אים מקבל אינגאנצן כמו שהי', יא דאס און ווער זאגט עס אין בעל שם טוב אז דער אייבערשטער האט ליב דעם גרעסטן רשע מער ווי א טאטע האט ליב זיין בן יחיד, יא. די שוועכסטע איד אין די שוועכסטע מצב. שוועכסטע איד אין שוועכסטע, יא. אקעי סאו די שאלה איז אבער וויאזוי בעלענסד מען די צוויי? אויב עימיצער דארף זיין באקוועם מיט זיך, זאל זיין באקוועם מיט זיך, זאל זיך אליין מקבל זיין, וויאזוי קומט ער אן צו א פלאץ פון זיין אומבאקוועם אז עס זאל וואס זאל אים שטופן צו וועלן וואקסן?

דאס שטופט א מענטש אז ער זאל זיך, ער זאל אריינגיין אין א מערכה און ער זאל זיך טון עפעס, זיך לעבן און פרובירן צו וואקסן, נישט ווייל ער איז נישט גוט ביז יעצט, ער וועט זיך אדער זאגן, מיין זאג דו מיר צו ס'איז אמת, ער איז, ער איז גוט באשר הוא, אינקלודינג זיינע מערכות, אינקלודינג זיינע, זיין אטעמפטס, זיין ארבעט מיט זיך אליין. אקעי, זיי דיר מרחיב אז דו ווילסט עס, דו ביסט די נס. דאס איז אייביג די שטערקסטע שאלות ביי די וועי וואס איך האלט אין איין באקומען. ווייל די גרינגע וועג צו זאגן איז, אויב כ'וועל זיין אנגעזעצט, אויב כ'וועל מיך א גאנצן טאג פייניגן, אויב כ'וועל נישט זיין צופרידן מיט די מצוות ומעשים טובים וואס איך טו, וועל איך טון נאך. אלזא, סאם האו די יצר הרע איז מצליח אריינצולייגן פאר יעדעם איינעם אין קאפ אז די די מהלך ארבעט. איי דאנט נאו האו הי דאז איט, אבער יעדער איינער גלייבט אין דעם. יעדער איינער גלייבט, אויב איך גיי מיך רעגן, אדער אויב איך גיי מיך נישט זיין פרייליך, און הנאה האבן פון די ביסל עבודת השם וואס איך טו, גיי איך צולייגן נאך עבודת השם. ווייסט שוין מיין קאלקולעיטער קומט ארויס א ערראר ווען איך פרוביר מאכן די חשבון. און וואס די צדיקים זאגן און וואס איך זעה אז ס'ארבעט ביי מיך און וואס איך זעה אז ס'ארבעט בכלל איבעראל, איז אז פונקט פארקערט, אויב דו האסט ליב עפעס א זאך אויב דו ביסט מצליח אין עפעס א זאך ווילסטו נאך דערפון, און חוץ פון דעם. איך זעה און איך פיל אז א מענטש איז דיזיינט צו וועלן שטייגן און קריעיטן און טון נייע זאכן, די גאנצע מושג פון בחירה איז דאך אז דער רבונו של עולם האט געוואלט געבן פאר מענטשן די זכיה, די הנאה. צו קענען פילן אז ער האט געמאכט א גוטע ריכטיגע בחירה. אין אנדערע ווערטער, איך איך האב א עכטע הארד טיים צו בכלל עגריען אז די וועג פון קוקן אז אויב איך גיי נישט זיין צופרידן מיט מיך גיי איך טון מער, איי דאנט קנאו, ס'ארבעט נישט ביי מיך. איך פארשטיי.
סאו זאגסטו, בקיצור זאגסטו אז ס'דארף נישט זיין קיין בעלענס, דו זאגסט אז ס'איז איינס איז בעצם א המשך פון די צווייטע זאך. אויב איך בין מיך מקבל איך בין צופרידן מיט מיר, וועל איך מיך קענען גרינגער שטופן צו גיין נאך ווייטער און ווערן נאך בעסער. דאס זאגסטו? פון איין זייט, און אויך איז דאס דא א אנדערע זאך אז ווען א מענטש היט ראק באטאם גייט ער זיך טשעינדזשן. איך ווייס נישט, ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי א מענטש טשעינדזשט זיך, איך ווייס נישט איך האב עס אויסגעשמועסט, ווען ער ווערט אינספייערד. ער איז געווען ערגעץ ביי עפעס א פלאץ, אדער געליינט עפעס, אדער געהערט עפעס, און ער איז געווארן אזוי נספּעל פון דעם מענטש, אדער פון דער רעיון, אדער פון דער בוק, אדער פון דער קהילה, איך ווייס נישט, פון עפעס א יום טוב, פון א מציאות. יא, אסאך מענטשן זאגן אמאל א סיום הש ס, גיבט זיי א שאקל אויף איינער די יארצייט פון זיינע עלטערן, ווייסט ער גייט אווער אינספייערד, נישט דווקא ווייל ער האט געהיט ראק באטאם, אדער וועגן ער איז זייער צופרידן פון זיין פלאץ. ס'דא אסאך זאכן וואס זענען גורם פאר א מענטש זיך צו טשעינדזשן. אבער סאמהאו איך זעה נישט אז אז א מענטש זאל מצליח א גאנצן צייט א מענטש זאל מצליח זיין צו קריעטן לאנג לעסטינג גוטע סובסטענשעל טשעינדזש אין זיין לעבן עכטע גוטע טשעינדזש דורכן א גאנצן צייט קריעטן אזעלכע ראק באטאם'ס פאר זיך. דאס איז טעקניקלי וואס יענער האט געטרייט צו פרעגן. אויב א מענטש טשעינדזשט זיך נאר ווען ס'גייט אים שלעכט און ער.

אמת, אמת. אקעי, סאו וועלכע מהלך ס'ארבעט יא, נישט נאר פאר דעם, נאר פאר אנדערע זאכן, וואס וועט עס אימפראוון, נישט זיין אויף צרות, ס'זאל זיין גוט, מ'זאל זיך מקבל זיין, און מ'וויל דאך אוודאי זיין נאך בעסער, ווייל דאס איז אונזער תפקיד דא, צו טון עפעס מיט זיך, יא יוסף זאב? דאס איז מיין תפקיד? איך מאך מיך שוין רעדי גראדע צו נאכאמאל באקומען די קוועשן, ווייל די קוועשן האלט אין איין אריינקומען.

סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר צו באשטעלן א צייט צו שמועסן, נישט סתם א שאלה מיט א תשובה, ספעציפיקלי פאר דיר, פאר דיין מצב, דאס איז אויב ער וועט אוועק געבן די גאנצע צייט נאר פאר דיר, און דארט זיין אזוי ווי ער פירט זיך דארט צוזאמען מיטן גאנצן הארץ, וואס ער טוט עניוועי, נאר דארטן איז ער מחיוב פשוט ווייל ס'איז ביזנעס, העלא, איז טרי פאר סעווען פאר סעווען זיראו עיט וואן פייוו וואן, טרי פאר סעווען פאר סעווען זיראו עיט וואן פייוו וואן. א גרויסן שכח רבי יוסף זאב. כל טוב ר' פנחס שכוח.